Mela, fost il-ħafna messaġġi, mistoqsijiet u kummenti, kultant nirċievi xi kritika wkoll. Ma jimpurtax, aħna mhux bilfors naqblu f'kollox u dejjem, anzi, nistgħu ma naqblu qatt. Allura wieħed qalli hekk, qalli, Jekk tneħħi l-ħrejjef mill-ħajja tan-nies, niġu neżistu biss u mhux ngħixu. Qalli, Jista' jkun li qed tgħid il-verità, imma bla ma taf qed tagħmel ħsara kbira fuq ħafna ħolm ta' żgħażagħ li għadhom jibdew il-ħajja. Mbagħad ikompli jgħid, Xi drabi fil-ħajja, ħsieb jista' jagħmilna ferħana u ħsieb jista' jġibilna d-dwejjaq. Qed ngħid dan kollu biex nipprova nfehmek. Father Christmas għall-kbar ma jeżistix, imma kemm konna nimmaġinawh meta konna tfal. Ommi ħallietna nemmnu fih sakemm kellna tnax-il sena. Neħħihom u jifdal biss id-dwejjaq tad-dinja u nibqgħu nistaqsu imma għala qed ngħixu. Naħseb li dan il-ħabib tagħna għandu żball. Il-verità għandha l-kruhat tagħha, ma fiha ħafna sbuħija wkoll. Ejja nħarsu lejn it-twelid ta' tarbija, inħarsu lejn is-sema u lejn il-pjanti, lejn il-baħar, lejn univers enormi, lejn imħabba u sagrifiċċji li jagħmlu n-nies għal xulxin, il-kulturi differenti ta' pajjiżi differenti, Ix-xenarju sabiħ li għandu kull pajjiż, il-muntanji, l-ibħra, ix-xmajjar, il-lagi u l-binjiet straordinarji li għamel il-bniedem, għaliex għandna naraw biss l-ikrah? Il-kruat tal-gwerer jiġi minn dawk li għadhom jemmnu fit-territorjaliżmu assolut u dawk li jħossuhom superjuri għall-oħrajn. Dawn jibbażaw fuq xi twemmin jew mitoloġija tal-qedem. Il-kruha tal-kriminalità ġejja minn egoiżmu sfrenat. In-natura tagħmel ta' rasha u hemm tibqa', nagħmlu x'nagħmlu, il-mard u l-mewt hemm jibqgħu, naħsbux fihom jew le. Li nistgħu nagħmlu fuq il-mard li nippruvaw infejqu kemm nistgħu u nnaqqsu mit-tbatija. Dan ma nagħmluhx billi noqogħdu nemmnu fis-seħer u l-fantasija, imma billi nkomplu ngħollu l-livell tal-mediċina u t-teknoloġija u x-xjenza. Kieku bqajna nafdaw fil-ħolm fantastiku, ma konniex nivvintaw l-ajruplani biex intiru, l-mowbajls u l-internet biex nikkomunikaw mill-bogħod u malajr. Kieku bqajna nemmnu f'dawn il-ħrejjef, ma skoprejniex metodi ġodda ta' iġene, konna nibqgħu bil-ħmieġ u bil-mar tal-antik, Ma konniex neqirdu kważi għal kollox ħafna mard bħal polio, lebbra, ġidri, deher rqiq, tuberikolożi. Ma konniex niskopru l-germ theory u noħolqu l-antibiotiċi u l-vaccines. Il-biċċa l-kbira tan-nisa kienu jibqgħu jmutu meta jwelldu, xi drabi t-trabi wkoll. Dawk li huma ħrejjef, ħrejjef ħajibqgħu. It-tfal diment li jkunu tfal jemmnu f'Santa Claus u fil-fairies u fil-ġganti u ma jimpurtax għax l-immaġinazzjoni tagħhom tkun qed tiżviluppa. Imma meta jikbru, ma jistgħux jibqgħu jemmnu f'dawn il-ħmerijiet. Li kien għalija mis-sekondarja, t-tfal għandhom jitgħallmu aktar xjenza u niftħulhom moħħhom fuq is-superstizzjoni tas-seħer, iħirsa u tbassir tax-xorti, li dawn mhumiex ħlief fdal ta' injoranza u superstizzjoni. L-immaġinazzjoni tibqa' importanti, irridu biss niddistingwu. It-tfal meta jikbru ftit għandhom jifirdu l-fantasija mir-realtà. Għandhom bżonn jistudjaw aktar xjenza u jsiru jafu l-verità biex nimxu 'l quddiem. Għalhekk ħażin li nibqgħu naraw dawn l-ħafna sewdo-dokumentarji fuq aljeni, fuq ancient aliens, fuq erwieħ, fuq spirti, fuq bigfoot. Id-domanda lihom sfortunatament hemm qiegħda imma se jkomplu jxerrdu l-injoranza. U taħseb li dawn il-ħrejjef ma jagħmlux ħsara? Forsi l-astroloġija fil-biċċa l-kbira tal-każi hija harmless imma hemm każi fejn nies joqogħdu fuqha biex jieħdu ċerti deċiżjonijiet. Xi ngħidu għal dawk li jittamaw f'fejqan li ma jaħdimx u fil-qari tax-xorti dawk mhux ħsara qed jagħmlu? U dawk li jabbużaw mill-vulnerabbli li mitilhom xi ħadd u ta' malsi jkellmulhom l-erwieħ? Jien nemmen ħafna fil-verità, verità oġġettiva, u nħossni fid-dmir bħala edukatur li niftaħ l-għajnejn mill-injoranza li qed tixxerred bla rażan. Ma jfissirx li l-ħrejjef u l-ġrajjiet fittizji mhumiex sbieħ, imma huma sbieħ sakemm dak li jkun jaf li huma fantasija mhux realtà. Il-fantasija hija sabiħa, għalhekk sbieħ l-arti, it-teatru, iċ-ċinema, l-letteratura, l-fantaxjenza, imma rridu nżommu saqajna malajr biex nimxu 'l quddiem, rridu nkunu nafu nifirdu r-realtà mill-fantasija. Mela, dan is-sinjur li kitibli nirringrazzjah talli bagħatli dawn il-kummenti, jien napprezza anki min ma jaqbilx miegħi, imma jien inħoss li dak li qed nagħmel mhux biex inneħħilkom il-gost, imma biex nurikom li dak li hu gideb hu mhuwiex veru u dak li hu tassew huwa sabiħ ukoll. Nirringrazzjakom u jekk għandkom xi kummenti ibgħatuli email fuq xettiku at gmail dot com u jien nipprova nitkellem fuq dawn l-affarijiet li ssaqsuni. Sadattant sakemm niltaqgħu darb'oħra nirringrazzjakom.